hurumende iri kupfuurira mberi nenyaya dzekuvandudza chikamu chekurima akuitira kuti nyika yedu yezimbabwe inge ine chikafu chakakwana mashoko awo pafield day nhasi yaitwa kuart farm kuguta reharare kupomona Mukuru anoona nenyaya dzeResearch and Development mubazi rezvekurima, VaCloud Mujaju, vati vanofara kwazvo uye nekurumbidza basa riri kuitwa nevakazvimirira vakaita seFarm Shop neNational Tasty Seed kusimudzira chikamu chezvekurima. Vati hurumende inotarisira kuti musha wega-wega uchawana chekudya chakakwana.
Now field day iyi yatiri yevegetable kana manga makatarira mese inoratidzira e, mavhariety kana kuti atingati mbeu dzerudzi rwemavegetables runogona kuita kuti munguva dzokupisa or munguva dzekushaiwa zvatingati zvokudya idzo dzinotirira dzichiita kuti dzikwanise kutipa goho rakanaka nokuti dzakavuchikwa nomutowo wepamusoro. Pasina kuvuchikwa kwembeu zvakanaka hapanawo goho rinowanikwa zvakanaka. Saka zvatiri kuona pano mucherechedzo wekuti mafamazi edu akateerera paari kudzidziswa nana muzvinafundo vemavegetables vakabata vakanoita saizvozvo vanowana goho rakakura pambeu dzamavegetables uye tichiziva kuti donzvo redu seministry Tinoda kuita kuti eh, food security kana kuti chokudya chiwanikwe chakakwana zuva nezuva kwese kwese. Vamwe varimi vauya pachiitiko ichi vatiwo vanofara kwazvo nekuona mukana wekudzidza kurima kutsva kwakanaka. Uh, pano ndadzidza zvakawanda uh, because ndiri kutoona kutoti marimire andandiita makabichi handiwo eh, madomasi saka pano ndatodzidza zvokuti pandinoenda pamberi apo ndofunga nendavashashawo ndichirima makabichi andaona akakura kudai nemadomasi aya.
NTS vari kutiratidza mbeu itsva dzakanaka dzakasiyana dzakavandudzwa dzinoita kuti goho redu rive goho rakanaka. Saka ndoona chiri chirongwa chakanakisa zvikuru kune varimi nekuti dzimweni dzenguva zvimwe zvirimwa zvinonga zvine zvichibatwa nezvirwere zvakasiyana siyana. Zvimwe zvirimwa hazvinyatsokura maererano nekwaunorimira eh, nzvimbo yauri muno muZimbabwe. Saka NTS vari kuedza kuburitsa eh, mhando nemhando dzemasidzi dzinoenderana nekwaunenge uri kuitira kuti munhu wese agowanika achibudirira mukurima kwake. Vamwewo vanoita zvekurimisa vauyawo vakataura kukosha kwazvakaita kuti varimi kwose kwose vawane mukana wekudzidza kurima kutsva uye zvakare kudzidziswawo nekuona zvinoitawo vamwe. Tauya kuti varimi vedu vazoona zviri practical. Vanhu vakuru vanodzidza nekuona kupfuura nekunyora. so tikavataurira tichitaura nemuromo vanouya panapa voona maitikirwo azvakanyatsoitwa paground vakukwanisa kunotangawo kurima zvinhu zvinovapa pundutso uye zvinovapa goho rinovapa mari saka tinoda kuti vadzidze nzvimbo ino inovabatsira even kudzidza mavarieties manyowani nekuda kwekuchinja kwezvinhu kana kuti nekuchinja kuri kuita mwaka varimi vedu vano mavarieties mamwe ekudhara vanenge vachishandisa But now vakauya panapa vanososangana nevatengesi vembeu dzakasiyana siyana uye vachidzidza kuti dzinorimwa sei. So tinoiti platform yeinteraction zvakare nevarimi nevatengesi. Mumushandi weNational Taste Seed pamwe chete neFarm Shop ataurawo zvakare pamusoro penyaya dzinoitwa nekambani yawo mukutsigira zvikamu zvekurima gore negore. Uh, field day ndepatino Ratidza zviringwa zvedu, maseeds edu, maproducts edu. Sanga zvakanaka kuti kana chitengesera varimi zvezvi tivauyise kuti vaone practical part yekurima kwatinge tichiita and tinovaratidza kuti izvo tinorima takadai and zvakakosha maona nohuwando wamawiri avaita vava kutozodzidza kuti eh, tingabatsirane tinga sei Kuti tagara tichivatengesera ari maseeds asi kana tapa field day manje takuvatengesa takuvaratidza kuti maseeds achanorimwa sei magreenhouse anomanijwa sei maseeds anomanijwa sei chivaratidza zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana chikamu chekurima chikamu chakakosha kwazvo nekuti chinopa nyika zvekudya zvakakwana pamwe chete zvakare nekupa varimi mari yekushandisa kuti vararame vachichengetawo mhuri dzavo